Hebrew cakuat chung in a ngan thei nga ami pakhat in borok tiang kha a si lai Hebrew a ngan thei thum ami pakhat in borok tiang Kri chungah unau na zi bantukin pakhat le pakhat i daw zungzal u khualtlung kha dawn hna u khualtlung a dawmi cu an hngalh lo in vancungmi nih khan an tlun tawn hna thong a tami kha an sin in thong a tamimi bantukin philh hna hlah u hremnak a ingmi kha an sin i hremnak a ingvemi bantukin philh hna hlah u ṭhitumnak hi mi vialte nih kan hmaizawh a si nu le va hi zohawktlak an si veve awk a si. Nu le pa sualnak a tuahmi hna le va cung, va cung in pa a duhmi hna cu Pathian nih an bia ceih hna lai. Tangka hi tu tuk hlah u, nan ngeihmi ah khan nan lung awi ko u. Zeicahtiah Pathian nih kan kal tak bal hna lai lo i kan khaw bal fawn hna lai lo a ti. Cucaah kannih cu kan rak ṭha u si law Bawipa cu a ka bawmtu a si. Zeihmanh ka ṭih lai lo. Minung nih ka cungah zeidah an tuah khawh lai tiah ti u sih. Pathian nih a thar in a mithiang ka chuahnak kan ke ka ṭhang ko seh.

Pecawi khua lin he na thei tuar ko cio sko. Thil hi zeitluk dah lin lai ti he. Kan chuak ni hen a phat pa min le. Hel phak ca ho ma atu ding ka sil hrim lo tina fiang ni se. Eh a caan ah cun a kik la kan caan kan langmang liu zong ah alin kan tun tuar zong he thil khawh lo se. Alai ma atu khwal lin liu ca ne a phung chim kha

ta ka tong ti hau si ti ka duh mi si Mirang holh in cun contentment ti si kaw a sullam cu Mirang nih lih ning si ahcun desiring no more than what one has ti si kaw minung pakhat nih a ngeihmi leng in a zeihmanh a thei tuak kha a herh ti lo ti khi contentment tiah i lungsaknak i lungriamnak timi si asiloah Greek holh in cun arkeo an ti Greek holh cu kan thiam lo nain tlawmpal an ṭialmi nih hi vun zohchun tikah arkeo ti a sullam cu to be satisfied i lungsaknak ti khi si ko ṭha tein ngeihmi cungah i lungsaknak i lungsak khawhnak ti khi a sullam taktak cu a si phundang chim ahcun minung pakhat nih thil a ngeihmi kha aa lungrenh ti ahcun kap i lungsaknak ah a cang i zeitik hmanh ah thil a hlei a tuak in duhnak hakkauhnak timi kha a ngei ti lo ti kha hika na sullam taktak cu a si contentment timi lungsaknak lungriamnak a ngeimi hna nih cun an thinlung ah hin zeidah a um ti si ahcun an ngeihmi a tlawm te si zongah a tampi si zongah a ngeihmi te hin khan i lungsaknak i lungriamnak an ngeih khawhmi khi a sullam taktak a sawhmi a si ti si cun Johan George Zimmerman timi nih a chimmi ahcun He who wants little always have enough tlawmpal te thil tlawmte si zong mu a ngeihmi te kha an si ko hmanh ah tlawmte a ngeihmi kha aa lungtlin bimi aa lung sak zungzal aa za zungzal kan ti tlawmte a ngeih zong ah khan ka za ko tinak kha ka za ka za zungzal timi hi Johan George Zimmerman nih a chimmi si cun min theih lo ni pakhat nih a ṭialmi cu zeitin a si ring ti sia cun if you are not satisfied with a little tlawm te na ngeihmi chung in kan naa lung si loin naa lung riampi lo si ahcun you will not be satisfied with much tampi na ngeih deuh tik zong ahcun naa lung riampi kho te lai lo te tiah a kan timi hi Khrihfa kan si kan ti ko nain

kan nunnak ah kan khuasaknak ah kan i daw kho hrimhrim hna lo dawtnak hi a lang kho lo caan hi a tam tuk mi kan zei ruang ah hin dah singa ti ruah lo um khawh ding si lo i khatlei ka kan kan chim si ahcun mah sining kha i lung riam lo in Selfishness cu mah caah lawng ah aa lungriammi kan dam caah a si ti pakhat phi ka hmuh mi si. Minung tampi hna cu ka hawi caah, ka unau caah zeidah ka tuah khawh ve lai, zeidah ka hrawm khawh ve lai ti kha ruah lem lo in kanmah caah, keimah ka nunnak caah, keimah caah, ka inn caah, ka lo caah, ka muṭaw caah ka insurance caah ka life insurance caah ka zeicah ka fale caah ti kha kan ruah tuk tik ahcun kanmah ca lawng nih ruahmi a hung chuah tik ahcun midang ca nih ah cu kan ruat kho ti lo kan Khrihfa unau ca zongah khua kan ruat kho ti lo Cucu nih cun kan thinlung kha a mit a cawtter chin lang a mit cawtter chin lengmang i Bible nih a kan cawnpiak mi cun i kalh in kan nung zungzal cang. Cucaah cu vule na ma nu le pa nai kai a thar in ruatin hau si ti ka duhmi cu dawtnak hi kan ngei taktak maw? America ram kan phak ruangah Laitlang ram i kan i dawtnak vialte hi a lo a si maw? America kan phak ruangah Laitlang ram kan nun lio i dawtnak kan ngeimi tete kha a lo a si ahcun Pathian nih a kan cawnpiakmi Baibal nih a kan cawnpiakmi dawtnak timi hi a um ti lo ding a si ahcun Lairam ah kir ṭhan in dawtnak kan langhter a hau ti lai maw? America ram kan um ko nain dawtnak kan ngei ṭung lo kan ngei ṭung lo a si si ahcun kan nun chan hi a sullam a ngei ṭung lai lo. Phaisa kan ngei ning zongah kan goal cuahmah i he tiret ti tabai kan goal i chawva cu kan ngei ko men lai a hmu zong kan hmu ko men lai asinain kan unau chung taktak ah dawtnak kan ngei ṭung lo si ahcun

Cucu lungriamnak taktak, i lungsaknak taktak kan ngeihmi thil cungah amu simi, amu riammi nun in ngei ko ko lai ti a pakhatnak ah vun langhternak ka duhmi si. John verse pahnihnak ah a chimmi cu zei ka si? Khualtung kha daw hna u, khualtung a dawmi cu an hngat lo in vancungmi nih khan an tlun tawn hna. Ti.

kan ti kan motor chiat zong ah kan thei biak ding lai kan ti a zei kan a chiatnak lai lo ti kan kan hun ruat ciam ma mi kan hawi le dawtnak tam langhternak kong kau kha fakhat man kan thuap ah om kho ti lo kan hmun ma kha a bi thoma cang kan caah kan hawi le dang caah vun hruak ve ding khual tung kan dawt ding kha a ruah in kan ruat kho tawn ti lo Sihmanhsehlaw khualtlung dawt hi zeitluk in dah a biapit ti hi Bible ca chung biakam bu chungah kan run zoh ti ṭhan ngam lai. Genesis chungah Abraham le Sarah kong kan hmuh. Abraham kha heh tiah pu thing tangah tukki rian a ṭuan ni lio a khan minung pathum an pawng an ra i Abraham nih khan hi cu Pathian minung an si ko lai ti kha a ruah tikah ka inn ah ka tlung mu law tuzaan cu ka sinah zaangfahnak in riak ko u tiah a sawm hna a sawm tik hna ah khan cu hna nih cun ah kan riak kho lai lo tiah an rak ti Abraham nih a si kun ah cun hika an um law vai ah rawl tal ei lau tiah a ti Hei ka siahar lengmang tein a bak khi tu a va thah piak na an nu kha Sarah ka changreu a rawh ka ti kan ei tau tiah an pek hai cu hna nih an chimmi cu nan nu Sarah nih hin nau a pawi lai i fa a ngei lai tiah an rak chim an rak chimmi kha lio khan Sarah cu ani ka rak chuak tu keimah tam in maw

kha tlawmpal kan vanmi nih an chimmi cu hi hnu kum khat kan rak rat ṭhan tikah fa an ngei lai tikah an chim bantukin a rak thing i kha hnu lawng lawng an vanmi an si kha Abraham le Sarah nih an rak theih cucaah cun cu lawng si rih lo Gideon Joas fapa Gideon kha a nunnak ah zeidah kan hmuh rih ti si cun vanmi he an rak i tong i vanmi nih Gideon sinah a rak chimmi cu Gideon nangmah hi Pathian nih an thim na kal lai i Midian rammi hna sin i a tangmi Israel mi hna sal a tangmi hna kha nang nih na va hruai hna lai tiah Gideon nih sinah vanmi nih a rak ti Gideon mi nih cun a zeitindah a si khawh lai

kan nunnak a liam ni tiang rian kan ṭuan mah vialte Pathian nih a kan hmu bal lo maw zei ruang ah dah Pathian nih an kaltakmi cu keimah cu na kau ṭhan tikah vanmi sinah Gideon nih a rak kal a rak kal ṭhan tikah khan vanmi nih a chimmi cu va kal ko Pathian nih ṭhawnnak an pek Pathian nih ṭhawnnak aan pek bantukin aan thlah ve Israel mi hna hi Midian mi hna kut chungin chuak ko ding nangmah aan hruai nangmah aan fial mi si ti kha a chim ti ka cun vanmi a si kha a rak theih ṭhan kan nunnak tampi ah hin caan tampi ah hin Pathian nih a kan dawt Pathian fare kan si Pathian a zummi kan si kan ti ko nain zeimaw caan i harnak kan ton caan zeimaw caan i kan bu nih thil a kal lo cang zeimaw caan ah cun rian kongkau hmanh ah hin kan duhmi rian kan hmu lo caan ah asiloah kan kan kan, kan fapa le hna nih bia an kan ngeih lo caan ah asiloah kan dawt bikmi hna kan nu kan pa kan u kan nau a simi hna nih vawlei cung nunnak in an kan liam tak an kan liam tak tikah kan thinlung ah a hung chuakmi cu Pathian nih zeiruangah dah na kan dal hna? Pathian nih zeiruangah dah kan nih chungkhar cungah hi theng hi atun tihi kan ruat ṭung Kha tikah cun atu i manamah i lung sinak kan sining tein asilole kan tonmi thil kip i i lungsaknak a pak man kan thinlung ah a cuang kho ti lo A cawn khawh lomi hna cu phawt an khual pawl zong kha dawt an i phawt lo a si. Kan khual kan dawt lo hna a si si ahcun atu Gideon si zongah Abraham si zongah vanmi kan ton ti hmanh an rak i theih lo nain vanmi an rak zohkhenh hna ning kha a ṭhat ziafa kan nunnak ah i cawn in thluachuah kan hmuhnak thluachuah Pathian a rak pek hna zia kha kan nunnak ah ruat ṭhan in Pathian nih hin kan pawngkam a aumi hna khual an si zongah kan theih bal lomi mithar an si zongah kan zohkhenh khanmi hna hi amah vanmi kan zohkhenh mi hna Pathian mi kan zohkhenh mi hna si ti kan theih sia cun

dawtnak kan laitlang kan nan ngeihmi dawtnak te kha kan pipu hna zong nih nan ngeihmi te kha kanmah chan zong in thlau a hau si kan fale chan zong in zeitik hmanh ah thlau lo ding in cawnpiak ding hi kanmah kan rian a si ti kha kita nan ka cawnpiak ding a si cun a pathumnak ah hin thongta mi hna a thei in zohkhan ding le thlacam piak ding a kan cawnpiak a si A biapik bik in thawng a tla sawsawhmi lawng hmanh si loin Khrih zumhnak ruangah thawng a tlami hna an um si ahcun cucu hna caah cun a hlei in thacam piak ding le thazang piak ding Pathian nih a kan pilpiak ding si. Hi upat ni ah ka kal tawn i hodak in sorry si. Nei lo ti si nan buat ai.

an thong a tlami a si. Ka kha na thinlung chungah chuahmi cu nangmah zong na ngaihchia kha Pathian Khrihfami si ve ka rian pakhat si tikah tha kan i campiak lai ka ti tak i cucu cu ka kal ta. Chim duhmi cu laimi dang dong ka ti kan thong chungah tang tak phin kan in cang. DWI kan ti ruangah tang zong tampi kan in cang.

thong an tlaunak hmun khi Pathian nih bia a ruahnak hmun Pathian ah biatonnak hmun a si si ahcun thah kan cawnbia hla a si si ahcun Pathian he an tonnak hmun a si lai an nunnak aa thlennak hmun zong Pathian nih a canter khomi si ko cu lawng hmanhsehlaw a biapi deuhmi cu zumnak ruangah Pathian ka zum tinak ruangah a tlangmi ko hi zangfaktu an si China tuluk ram ahcun Heavenly Man timi Filipi siang kan kai lio ah a rak ra bal i thong ah hin voi tak tuk an thlakmi pa ti bia a rak chim bal. Cu pa nih a chimmi cu Tuluk ram ah cun a ti. Bible caang nih kan rel ngam lo i hitin kan zah i kan theh i minung pakhat nih tar khat na zah lai minung pakhat nih tar khat tiah zapi hmai ah but ngam a si lo caah nawl pek a si lo caah tati kan kan he i kan zahmi cu under ground vawlei tang ah kan i tong i cutin a ding tein kan ril cio cutin pathian tiah kan ngai tawn hna kan ah pathian zum ruangah dok aw thong an thakmi hna tam tuk kan theih lomi miphun tam tuk an rak um cu Tuluk mi zong an um ika ki Indonesia ram zong ah cu bantuk ṭhiamṭhiam Muslim ram a si tikah Pathian theih ruangah zumh ruangah thong a tami hna tampi a lo nang le kei Pathian kan theih ruangah thong a tami ho tal kan um maw America ram freedom a sinah hmun ram ah kan phan kan ti pumh cu na pumh ruangah thong kan in thak lai ti pakhat khat um Asinain rian kan ṭuan ruangah overtime ka ṭuan i ka miku i ka ka miku ruangah ka pum kholo hi ti ruang ti hna min men ah pumnak a chuak ruang in tampi kan um deuh asinain kan zumhnak ruangah thong a tami cu mithiang cun kan tawk rih lai lai tang lai lei le te cun zumhnak ruang thong tami cu um zong kan um men ko lai asinain America ram cun kan um ti lo caah kan freedom hi alakak hmang hau si luatnak pathian nih a kan pekmi hi sawsawh ah hmang loin kanmah kanmah nak a tuar deuhmi hna zumnak ruangah pathian ka zumnak ruangah tiah an kong an tanmi hna zong an um vawleicung ko khuazakip ah zumnak ro thong a tami hna caah lungdong lawng thlacam lam thei hau si Hi thlacam bia hi Pathian nih nangmah le keimah a luatmi hna hi nawl a kan pek hi zeitin hmanh ah philh hna hlah si ti hi khumnak ah chim ka van duh taak si. Cun palinak ah cun ṭhitumnak cu hmaizah awk le nu le va zumh awk tlak vevi ding in nunnak kong a kan cawnpiak. Kule nau hna, nu le pa aa chanmi zeizah dah kan um cang? Laimi lawng nih nu le pa aa chanmi zeizah dah kan um cang? Na nupi cungah zumh awk na tlak taktak maw? Na va, na va cungah tah zumh awk na tlak taktak maw? kan ruah ṭhan a hau. Khrihfa kan si kan ti chung ahcun nupi le va cung zongah zumh awk kan tlak lo si ahcun Bible nun Bible nih a kan cawnpiak ning kan nung lo ti kan i theih a hau.

contentment lungriamnak na ngei ti lo si ahcun Bible nih ka nung ti lo ti kha na thei a hau voikhat ah capo bantuk a tatak pakhat bantuk ka vun chim duhmi cu Mary ta hin Amarillo kan tal lio zong ka chimmi cu Mirang hna nupa pawl an um i khuate an si ve. TV zong an zoh bal lo. Radio, radio zong an ngai bal lo. Voikhat cu ah vacation kan la ve lai ti New York an kal. New York ah nupa pawl cu an kal ciammam i mall pakhat ah khan an kal in datli ka a hmai pakhat khan

an pafa cu an khuh a har tuk ah tiah ka pa zeidah cang cang hi na hmu maw ti a pa nih cu ka thei ve lo vaktal cu zuk la nu kha na nu kha va au e ti a fapa cu au dam te si a sullam cu hata ka chim nan nan thei thiam ro lo a sullam cu na nu kha va au lo a tar cangmi kha datli ka kan dai tar lai kan no tar ve lai ti ka se a sullam cu ma cha chuan na nu kha va kal chuk lo va au zok lo tan kan kai ter rih lai ti kha a ti a fapa nih cun ka ti khan pa khan an tone ni si chim nu mi cu ka ban tu mira hul kan ti mi hna zok an nu mi la kha lungrim nak nge kho lo laimi kan si zong ah kan nupi le kan va le chunga lungriam nak kan ngei tak tak mo thi hlan lo um ding in lungriam nak i lungsam nak kan ngei tak tak mo zumh awk kan tlak taktak maw? Zeithil paoh ah Pathian hmai ah bia kan i kammi cu kan chiat ah siseh, kan ṭhat ah siseh, sifahnak, siṭhatnak ah siseh bia kan i kam i khi kan i kammi vialte hi kan tar tiang ah kan zul kho taktak lai maw? Zul kho ding in i lungsi ding in i lungriappi ding in Pathian nih kusi mi kan si ti kha nu le va karlo zong ah zeitin hmanh ah philh hna hlah usih.

America ummi kan caan thianter ngai si rua tihi ka ruat tawn. Nelson Phaisa nih a duh lomi ho ti kan duh lo ka ti. Kan duh dih caah he lo tiah rian zong he kan in hei cio i he tiah overtime zong kan tuan cio i mi tuh ve lo in he tuan cio a si.

A sullam cu phaisa nih a kan tei ruang a si ko. Phaisa duhnak nih a kan tei ruang a si ko. Phaisa duhnak cu Baibal nih a kan cawnpiakmi cu a kan zungzal. A kan tuhpiakmi cu khaka vialte duhnak naksa in a tun lio caan te in Nihin caan tiin na hmuhmi, na tuan khawhmi, na kawl khawhmi, na hmuh khawhmi vialte siseh, Pathian nih tefa thluachuah aan pekmi fanu fapa na ngeihmi vialte hna hi naa lawm si maw, naa lungriam maw ti hi biahalnak Pathian a kan ngeihmi si. Kan i lungriam lo si si ahcun nihin ah Paul nih a kan cawnpiaktu mi lungriamnak i lungsinak timi kan na nunnak ah a nun rih lo ti a si ko lai zeiti hmanah tanai ka chim bantuk in kan nupi le kan fa le zeiti hmanah kan thleng kho hna lai lo au man na nun na nupi a mui chia zong ah na thleng kho lai lo na va zeituk a chia zong ah na mui a do lo a mui a do lo zong ah na thleng kho lai lo na fa zeituk a mui chia zong ah na thleng kho lai lo

Dawm deuh na ngeih zongah lungsinak a ngei lomi na si si ahcun tam deuh na ngeih thluahmah zongah zeitin hmanh na lungsi kho hlei lai lo. Na kawl deuhdeuh lai, na duh deuhdeuh lai. Na kawl deuhdeuh lai, na hmu deuhdeuh lai, na duh deuhdeuh chin chin ko lai. Cucaah cun phaisa a duhmi si loin Pathian a duhmi tu si le a kan pek ciami cungah i lungdompi le Pathian nih a kan pek ciami chawva kanmah le kan sining cio ti cung tu ah hin Pathian sin tuan lawmhnak biachim in Harun sakmi kan si khawh nakhnga ding caah hin kan nunnak ah hin nunpi i zuam ko hna usih. Pathian nih a kan tonmi cu kan dal dak bal hna lai lo i kan thaw bal hna lai lo a kan ti. Cu tluk biakam a sungmi cu philh lo ding si kan nunnak ah ni fakte kan nunnak ah hin rethei ka ba in ṭuan ko ngan si pathian nih a ka kal pi lo a ka um pi ṭhawnnak a ka pe tu zong ama si min hmuh lo in a ka zoh tu zong ama si ti kan thinlung chungah kan nunnak ah kan i nun pi si a cun a content life a lung simi lung rep nih lung repnak a ngeimi nunnak a ngeimi kan si zung zau ko hna lai ti kha tawite chim kan duhmi si Pathian nih kan chim khawhmi cungah amah nih dihlak in kan nunnak a thar in thluachuahnak kan pek pek ko seh